Ā, tēnā koe Matua Dennis. Ā, tēnā, ka whakamarama, whakamarama mai ko wai nō hea koe? Ā, ko Taranaki te maunga, ā, ko Angatā-ua te awa, ko Kura-aupō te waka, ko Taranaki te iwi, ko Ngā Maanga a Tāiri te apū, ā, ko Puni-o-Pā tōku tūrangawaewae, ko Tākuta Dennis nā Wharepounamu, angie. Tēnā koe.
Ā, he aha te kaupapa i tū mai i tēnei rangi? Ā, i, i roto i te wānanga o Aotearoa, ā, ko tētehi tino kaupapa ko ā, taku kai waka mutunga i te, i te taha o oku kaimahi, ara te mea hei apopo ka mutu au i taku turanga mai i Rangiātea, katahi ka wee au ki Poneke.
I to timatanga ki roto i te wānanga Aotearoa ki Rangiātea nei, i hea to mahi i taua wā? E ma, i kaiako, so i timata au hei kaiako mo te aupikitanga. Ā, i tīmata au i te tau 2015, ā, nā te mea, i te tau i mua rā, kua riro i a au te tohu paerangi, ā, ko te tohu tākuta tērā, ā, i kātahi kua rere atu au ki Rarotonga mō ngā marama e ono e noho ana au i reira. Engari kua pau aku moni, engari kai he mahi māku i reira, me kī rā he moutere iti tērā. Kua tupu ake te island fever kei runga i a au i taku tino pīrangi kia hoki mai ki Aotearoa. Ko taku waimārie, kua kite au i tētehi pānui mō te wānanga o Aotearoa ki Taranaki nei, hei kaiako mō te aupikitanga. Ko te māringa nui ka toa au, ka wini au, kua whiwhi au i te mahi.
Hei katahi ka riro te tūranga hei kaiwhakahaere? Mm-hmm. I te tau e, e whai muri tērā te rua tekau, rua mano tekau mā ono, uh, ai, Kua, kua riria ki runga i te tūranga o te, te kaiwhakahaere ako, me ki te Manager of Educational Delivery. Mm. E koina hoki te paenga o te tohu paerangi, me te tohu paerua, mm -hmm. me, me he tohu tāu, uh, ka wātea tētahi tūranga, uh, ka, ka kimi noa ai i tētahi tangata kua, kua whiwhi i aua momo tohu. Paenga.
And e pihea taua mahi? E pihea tera mahi? Etehi wa pai. Etehi atu wa, oh awee. Ki au nei ka mania na mahi ia wiki, ia marama, ka tupuna atu ki nga kaiako and kei a ratou te mana mo nga karaehe. I te nuinga o te wa, kare he raru, kare te pai, no, kua mahi au i aku mahi. Engari mehemea hei manager koe, ka puta noa mai ētehi raru, nawe, amuamu, he aha rānei, he take. Ka puta te take, kātahi mā te, mā te, te kaiwaka haere ako, kia ea te take. Koina te raru ki a au. Uhh, e takea anō. He aha te take i tēnei wā? Haere mai tētehi, kītia atu e tai, Aue, he aha tāu take? He aha te raru ināianei? Kāore koe e taea te ia? Kā, ok, māku. Koina. Uh, e aha ngā rereketanga, ngā pānonitanga i kitea e koe i, i, i taua wā mai? Mai to tīmata ngā tae noa ki tēnei wā. Oh, iti wā, iti te wā i noho au i roto i tēnei uh, tari. Oh, rima tau, rima ngā tau pia. Oh, whā me te hawhi mm -hmm. o ngā tau. Uh, kia au nei, ko te mea pai ki a au, i, i kīti atu i roto i te āpori, uh, I te wake iri ai i te te ingoa o te wānanga o Aotearoa, ā, hei wā i pai rawa atu hei ware wānanga mō ngā iwi me ngā tāngata katoa i roto i te rohe nei, me ēmea e kimi ana rātou i te reo Māori, te raranga, Ā, e tupu ake i ngā nama tauira ia tau, ia tau. Ā, so ki a au nei, āe, āe, kua, kua rere atu te ingoa o, o, o te wānanga o Aotearoa i huri noa i te maunga nei. Ā, kātahi, ka haere mai, ka haere mai te tini me te ra'i. So, pai tērā ki a au.
Ā, ko te, ki te kōrero te whare ki a koe, he aha tana kōrero mau?
Mm. O whai a te tika me te pono, me te māramatanga hoki. Mm. Kātahi ka puta noa mai, uh, te ora. Koina. E koina, nā, no, no roto i tēnei ware ko rangi ātea aua momo tūāhuatanga. Mm. So, kia au nei, ara, kia ngāwari noa. Uh, hea ngā wheako kore tu atu ki a koe i tō tūranga?

Ā, ka he kōrero ake ake tau ki te tangata e kī ki tēnei tūranga nei? Āe, ko te, te kōrero ki, ki a, wai, tēnā pea kua tuhia au i aku whakaaro mō te tangata hou e, e ahu mai i, i, i, i ka, ka riro tēnei tūru, ā, ko te, ko te mea nui kia tūpono atu i ō kaimahi, Ā, kei a rātou te mana o ngā karaehe, ko, ko rātou mā te, ngā kaitiaki o ngā tauira, o ngā mātauranga, ngā marautanga i roto i ō rātou hōtaka, ako. Ā, engari, kia kaha ia ki te whakawānui ai i te mana o Te Wānanga o Aotearoa i roto i a Taranaki nei. Kia kaha, kia manua nui, kai manua piharau. Ki te tika. Uh, a tērā tau, uh, ia te tau, ia te tau, he whakapōtaitanga. Kai te, kai te hara, kai te hoki mai koe i taua wā? Uh, akini pia. Akini Kare ai te tino mō io. Kai. Uh, ma, ma, ma tōku mahi anō hei, hei te whanganui a Tara. Mm -hmm. Ā, mehemea ka wātea au, ka hoki mai. Inā kāore au i wātea, kāore e taea te hoki mai. Engari ia waka pūmau, ui waka pūmau, ui waka pōtaetanga, nāku nei nā mahi o te MC, so kei te ngenge au ki tērā mahi, kei tā tētehi atu tangata kia mahi ai tērā. Ā, ko te pātai whakamutunga, kai te haramai te, ki te tū mai a Taranaki tū mai, kai te, kai te hoki mai anō koe? Te, koina te tūmanako. Ai. Ka hoki mai, kia noho ai i roto i ngā iwi o Taranaki whānau whānui, ā, i, i roto i taua ahurei, ā, ā, kātahi kia, kia tihei te Taranakitanga. Ka pai.
Anō ki te maringi nui ki te kōrero ki tō, ki tō tahi tēnei wā i te tākuta Dennis Ngāwheri. Ngā mihi nui ki a koe. Kia ora.